Hey, nangmah kha. Kim, Kim ah maw? Aw, nangmah kha. Mine Craft i khel thin em? Ahh, aw, khel ve thin a, mahse in ka khel. Ani chuan he video hi tan lio lio a nih chu. Mine Craft ah i nup an ti ve thin, i nup an ti thin em? Ahh, aw, ka khel thiam vak lo a, mahse. Mine Craft a phawi duh chuan he video hi lo en la. I. Logs zawh zawhna min zawh chuanin ka chhan hun te nghak ve. Tichuan he channel hi lo subscribe la, Minecraft Pro ho zingah khan i lo tel ve dawn tih na ni. Tunei lo thlir ang. Mizo Pro Minecraft ah khan kan lo let leh tawh a. Kan hmuh ang hian tilai bawng awmna tur leh beram awmna tur kha kan lo siam zo tawh a, tunah chuan bawng leh beram kan zawng ang a. Ni tlakna lam west lamah sawn adventure tlem azawng kan ni tawh a, beram vel khan awm lo a, mahse tunah chuanin north lamah kan kal ang a.

Bawng ho hi kan hruai phei nga hetah hian Lunga khan te han lom hri lak ula Beram khita hian Beram pahnih awm a Beram leh bawng chu kan nei a khan tin ho khan a kinah kan dah phei nga chumi hma chuanin Pangkawl vel chhin lawk ang te ngai ho hi ken pangpar hi kan la bawk ang a e lily pad te pawh hi kan la teuh ang lily pad te hi farm theih lo a in te pawh hi kan la tel ang a lily pad hi suam pai hom sa chen an awm thei vangin a vang ve a um in te pawh kan lang a ti rual chuan in hardcore na mun tha tak mai kha lo ni tana hi Minecraft ah hian chet khel dan chi hrang hrang a awm a parkour te pawh a tih theih a tin a a chungah hian a lawn theih a umm parkour parkour umm parkour parkour a pro tur chuanin umm ta tangin a chhung atangin kan lo lang a kan tih dan tur chu ta hian kan tum ang a parkour kan tih ang a ta hian kan tum leh ngai kan tum leh ngai ta hian kan tum phei leh ang aw.

Chuanin a bul vel kha i bone meal chuanin eng pangpar hi a lo ṭo mai thei a, mahse heng Java-ah chuan a theih ve lo kha a ni ang kha, chuan chuan a hmunah hian lak zel a ngai a. Kinah zawhte saw kan la la dawn ni? Zawhte dum kha a ni a, zawhte dum kan la ang a ni kinah. Kan pahnih hian kan hruai thei dawn lo a, kan chuan ve ngai dawn a, chuvang chuanin tih nge kan tih ang, awh! Lawng pakhat ve ve a dah lawk mai ang. Lawng hi tiin kan dang a, pakhat ve ve chuang tur khan kan duh a, F3B kan tih ang a. hitbox ah ai sorry sorry hitbox ah khan kan tlang a um pakhat a chunga tah hianin um han pakhat te ten an awm a a tha a chuan beram pawh kha kan ti ve ang tunah sawn beram an awm a pahnih kan dah chhan chu a inthlah pung tur khan pahnih a ngai a tikhain he mite hi ka lo va hruai pheng a ka base ah khan a hla vak lo a chuanin heta lai bawng kan neih te pawh kha ka lo va hruai pheng a chuanin ka rawn hruai phei hunah ka rawn let leh dawn a ni aw tihian time lapse chhung hian lo sawi nawn leh ka du a lawmthu sawi dan pawh hi ka thiam lo a i one thousand subscriber kha kan nei tling tawh a kumin chhung hian one thousand subscriber nei tling kan tum ang kha kan hmu thin a thla thum chhung a mawni khan kan nei thei a a lo awm ka ti em em a min lo support tu te min lo en tu te lo like te lo comment tu te zawng zawng te leh lo subscribe tu te in chungah khan ka la awm tak zet a ni tih kha ka rawn sawi nawn leh a ni aw tikhan bawng leh beram chu kan lo nei ta nual a tah hian chaw kan peng a tian chaw kan pek hian an lo inthlap pung ve zel ang a khanin an vun te hi bawng vun te hi nikinah enchanting table siam nan te kan la hmang dawn a beram hmul te pawh hi ahh hmanna tur tam tak kha a awm a tin heta laiah hianin heta in lui luang ang ten ka lo siam a heta in a rawn luang thla a details kha pe ve a ni kha heti in lui luang ang chi vel te khan maw aw tikhan heti lai kan huan kha ka lo chei mawi deuh a umm tin cobble stone te mossy cobble stone te slab te tikhan ka lo dah a ahh block -- Leave block te kha ka lo dah a. Hman an chei mawi ve a ni. Umm, chuanin kan level hu kan hmung a. Twenty nine nia level thirty ah enchant kan duh a. Bawng vun hi sawm nga vel kan mamawh a, tunah chuan a la daih lo deuh a. Chuan chuan kan lo vulh leh hrih char char ang a. Hlan chaw kan lo peng a, in lo thlah pung zel ang a. A thar khan lo piang zel dawn ni. Sawmhnih pahnih kan nei a, amaherawhchu la daih lo a, sawm nga kan sawi ang khanin Sawm nga vel hi kan mamawh dawn a, chuvang chuan heng ho hian puitling hun kan nghak leh phawt ang a, chute kan peng a. Chuanin hei comment na ah khan video emaw episode hmasa ah khan mi kal kawngah hianin slap hi dah rawn tia ka dah a hei zuan ngai lo in. Khanin savun hi sawmnga pathum kan nei tawh a. Enchanting table tha ber kan nei thei tawh a nih chuanin paper hi ka lo nei teuh a, paper siam nan chu sugar cane kha kan lâng a, tiang kan dah ta a pathum kha. Khanin paper ah a lo chang mai dawn a ni, umm umm lehkhabu, lehkhabu hi a nih ah chuan thing tam deuh kan mamawh a, thing hi hemi zat vel hi tawk tur ah a ngai la. book self kan siam dan ni book self ti hi book self ania o heta na hian enchanting table ka lo siam tawh a tilai hmunah hian kan dang a dai chi chi ani e hi kan enang a efficiency 4 seng level 23 chi kan nei a kan enchan hri lo a level 30 kan nih hunah han kan enchan dawn ni chumi hma chuan in thih lo kan tum dawn ani e xp nei dan thadeuh mai kan nei lawm mm ke lo thei ngil le don alom le kan xp nei dan tur chu nge skeleton farm kan nei ha skeleton farm ah khan xp nei thei lawm le hei kan skeleton farm khan nia skeleton ho khan lo punga xp kan nei char char mai don ni ta hian mm thank you lo fk hrih lawk anga Xp thirty ka nei tlin hunah ka rawn let leh ang aw umm kan afk leh hrih loh a ngai mai thei a ni aw creeper a lo kal a creeper in ka hnung atangin min rawn bei a ka lo thi leh hlauh a ni kina phei chuan in redstone hmang in a tangkai lo ho hi infinity hei hi tangkai. Infinity kan neih hi chuanin um hei enchant ngai lovin lo mob drop a an lo tel hlauh a infinity kan neih hi chuanin arrow pakhat chiah hmang pawh hianin a tawp thei lo zo thei lo ni amaherawhchu chu kan pickaxe hi kan enchant phawt ang tunah chuan Kan han changing table awmna pawh hei hi a in hi kan la sa tha anga a nakin a tunah chuan temporary deuhin a lo awm hri ni efficiency 4 tho a ni a dang deuh dawn em kan en ang hmm silk touch a awm a silk touch pawh hi pawi lo a level 27 a ni a kan infinity kha kan duh chuan kan enchant thei kan zu enchant lo lo ang kan thal hi Kalmu pakhat chi kha kan mamawh tawh a ni tunah chuan aw chuanin tunah hianin witch hut a zawhte kha kan va chhan chhuak a hei zawhte hi enge hming tur kha comment ah khan lo comment leh ula enge hming niang kan zawhte tur hi Nihi zawhte dum a ni a, zawhte dum hi an vang em em a, hming special tak kha ngai a ni. Umm. Aw le tikhan kan lo in en chen nual tawh a, tin kan armor te, kan tools te, hei kan iron pickaxe te pawh silk touch te a lo ni tawh a, bamboo forest te ka lo siam a, bamboo te ka hmu hlauh a, chuanin heti lai sugarcane farm te, cactus te pawh mumal deuhin ka lo phun tawh a, Chuanin episode leh ah chuanin interior hi kan tinga hei tlem a zawng ka lo ti a um tahin kal chhohna tur te khanin spiral kha awma an inchung hi khana nia in hnuai te pawh chhuat te pawh ten ka lo siama mara chu hei ala ruak em em a tingte hi interior kan la tinga chuanin tun episode tan chuan kan lo duh tawk leh dawn tawnga ka sain khan next episode ah chuanin interior te kha kan ti tawnga chuanin heti ngai hian lawng te lo awm a enge awmzia button te a awm a enge awmzia ka hre lo a chuvang chuan next episode ah kan thlir ang a hei hi hmeh tur enkatia button te a awm a tun atan chuan kan duh tawk leh hrih phawt ang aw.